Kia tangi aruru atu au ki te rangi, oti anō rā ki te kawa tangata kua riro atu rā ki te pō waiariki, moe mai rā koutou. Kia aro atu rā i au ki te wenua ko tātou rā tēnei te kaupapa tangata, te puna ora tangata e tau mai nei, Mauriora ki a tātou, nau mai e raʻi, nau mai e nui ki tēnei ki te kupu o Te Uru. Ko tāna nā kaupapa e raupī ake i ngā pūrongo i puta rā i Te Reo o Te Uru i tēnei wiki tonu nei. Ko au tēnei ko Rauru Broughton. Ko tā tātou nei pūrongo tuatahi i puta rere atu e Auora e Waiora tōna kaupapa. Koia ko Te Ware Punanga o Taranaki. Te kāuinga o ngā iwi e waru o Taranaki e mātai ana, e raupī ana, arā, i te āhuatanga ki te waiora me te auora o ngā iwi o roto i a Taranaki. Kei runga i tēnā kaupapa anei koia te pūrongo.
Nō te tau 1993 tēnei kaupapa o te ware pūnanga kōrero i wānau mai. Ko ngā iwi e waru o Taranaki e tāuru ana i tōna pai, e kano i kitea ki te pai o aua rā ki roto i a Taranaki wānui. Me kī, e wakaruru au a te ware pūnanga kia waiora ai te puna tangata. Ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo.

Ko te ware punanga me ōna poupou ka tū ei poupou tuku, rui, mātai i te aʻunga wakamua o te auara o ngā iwi o Taranaki rawa. Ko ia tonu te pae ononga ki te paepae o te Poari Auora o Taranaki. So uh, their, their role's been um, particularly strong, was, was really strong um, very early on. They, they were part of uh, seeing the growth in Māori health

what's coming through on the reforms. Ko tēteʻi o ngā wā anga nui o tēnei poari, ko te waka waʻa i ngā ia ia me ngā wawata o te ao Māori i te ao auora. My aspiration is to pull in more people to to let us move to the side, because I think there's a whole new piece of work that's come along in the reforms area. Ko te kupu a Davis kia waiora ai te puna tangata, mai o ināianei rangi, toro wānui atu ki ngā waka tupuranga me ngā waka reanga o te pā arakeke o Taranaki, kia ora ai te kākano i ruia mai i Rangiātea. Aroha Broughton Pui. Te reo o te uru.
Ka tiake tēna rawa atu rā koutou kei ngā uri o ngā iwi e waru, e taika'a nei, e taika'a nei ki te oatu i tō koutou mana aroa ki a wai, ki te iwi nui tonu, i roto i tēnei punanga, i roto i tēnei ware. Ka noho rā ko ngā mai'i o tēnei ware e wā roa. E wā toro atu ana ki ngā iwi, ki ngā uki, oti anō ki ngā uri o Taranaki Pū, ngā uri o te maunga Tītōea. E mahi ngātahi rā koutou, oti anō me ngā rōpū auora, arā kia pū ake mai ai, ā, ko ngā ua taketake o te ora mō tātou. E rongo ake ana rā tātou i te ō-unutanga tonu ēnei o ngā kōrero, nā runga i tēnā, tēnei te pūmau atu o te whatumanawa. Koia tērā ko te rohe o Taranaki, ka māwe e mai rā tātou i te rohe o Taranaki kia tae ake rā tātou ki te awa o te tupua, arā ko te awa tupua o Wanganui. Ko te tiaki, ko te manaaki i tē te i atuwā ango te tangata, tā ngā uri o Wanganui oti anō tā tēnei o ngā tari o Wanganui e kīa nei ko ngā tāngata tiaki. E whakatū ana ngā tāngata tiaki i ētehi ui, hei whakamārama ki āna uri puta noa uri noa i ngā tōpito o te motu, kei te aa a ngā tāngata tiaki, e aa ngā piki, e aa ngā eke, otīa anō e aa ngā wawata kua tutuki me ngā wawata kei mua i te aroaro. Nā runga i tērā me mātai ake rā tātou i tēnei wā ki te pūrongo tonu.
Kei te karangatia nga uri o Te Awa Tupua ki tetehi ui waka iraira. Ko te kaupapa nui, he whakapā atu ki nga uri o te awa, ki te whakarongo hoki ki nga aupiki me nga hauheke o to tatou haerenga, ā, mai i ērā tau o te tekau mā waru rautau, ā, tae noa mai ki nāianeirangi, arā, ā, te whai kia piki ake ko te mana o te awa te take. Ko tā mātou e kimi nei e rapu nei i ngā whakaaro o te iwi kia uru atu ērā whakaaro, ērā wawata ki roto i tō tātou whakaaetanga Tarati, kia puawai ai i ngā wawata o rātou mā. Koinei te ui tuatahi o ngā ui i tū ki te ruma o Te Taura Whiri ki roto i te tari o ngā tāngata tiaki o Whanganui. He rawe tenei hui, ahakoa te marangai, pai te kite i te nuinga o a tātou whānau i haere mai ki te whakarongo ki ngā kōrero a ngā tāngata tiaki, ā, ki te whakaputa hoki i ētehi o ngā pātai, arā, mā reira ka whakatakoto he tūāpapa mō ērā o ngā hui ka tū Ki roto i a mātou Whanganui, ā, huri noa i te motu. Hei tā Elijah Pue, Waeō mā ngā apū me ngā marae e kawe i ngā kaupapa, ā, ka tautokona e ngā tangata tiaki. Me pono te kōrero, me kaua e waiho mā ngā tari o te iwi, ngā kaupapa katoa o te iwi e kawe. Mā ngā hapū, mā ngā marae, mā ngā uri o te iwi, ngā kaupapa katoa e kawe. Hoi anō, ko tā mātou e. Āta whakaarohia he aha ngā kaupapa o te awa, o te iwi e taea ai te tautoko, e taea ai te ārahi pea. He kohikohi i ngā kōrero, he āta wetewete, he tātari hoki i aua kōrero kia puta rā ētehi whakaarotanga mā ngā tangata tiaki hei ngā rā te tū mai nei. Ka tū ngā ui mō tēnei kaupapa ki Tāmaki Makaurau, Te Whanganui-ā-Tara, Ōtautahi, Waihōpai, Waitara, me Te Hemo a Te Atonga ki Te Matau-a-Māui. Tiro ia te wārangi pukamata o ngā tāngata tiaki mō ngā waka mārama, i Ruerererikura, Te reo o te uru. Ngā tāngata tiaki ka tika. Ko koutou tēnei e tiaki ngā uri o Te Awa Tupua mai te Kāhui Maunga tae noa atu rā ki te Kāhui Tangaroa. E wātoro atu nei ngā parirau ana ki roto i ngā rohe o te motu, ana kei reira o tātou nei uri e noho ana, e tau ana, ana e whāngai ana, e whāngai ana i ngā kōrero me ngā āhuatanga ki ngā rautaki kua oti, me te titiro atu anō ki te āpōpō me ngā rautaki o reira, ei aa, ei ua nui, ei painga nui, arā, mō te iwi. Tiro ia rā ko te pukamata o ngā tāngata tiaki, ana kei reira ngā waka māuki me ngā waka mārama pū, ā, mō ēnei ui ka tū i roto i ngā rohe, ngā tāngata tiaki e tiaki nei te iwi nui. Kia kōmuria ia i taku oki atu ki wea ki te mātongatonga o Taranaki tonu, ki Te Āwera, ki ngā rohe o Ngāti Ruanui me ērā atu o ngā iwi o tēnei takiwā, arā, o Te Āwera nei. Ana, e aha ko ia te kaupapa i konei, ko ia tēnei, arā, te papa tūnga kōrero o ngā manu kōrero. I tū ai ngā whakataetae manu kōrero o te rohe o Taranaki Whanganui ki roto i Te Āwera, Kāti ake e te iwi, tēnā, me aro pū atu rā tātou ki te taura ere kōrero, ana ka waia e tātou, ko te pūrongo nei.
Kei te ēnei tau ki te āwera ka wera anō te ā o te korokoro o ngā manu korokī, o ngā manu tīeri, kīorooro anō ki wā toro anō a Parirau ki te waka kanohi i ō rātou takiwā ki ō rātou kura motu ake rawa, ki Te Papa Tūnga Kōrero o Te Waka Taetae Manu Kōrero o Te Rohe o Taranaki rāua ko Wanganui, ū tonu mai mō tēnei pūrongo. Ka maiangi ake a Manu Kōrero. Ko te tū o te manu kōrero ā-rohe o Wanganui, Taranaki me kī o Aotea nei. Ahakoa tokoiti noa iho ngā kaikōrero i te rangi nei, nā reira he ruarua. o te taha reo Pākehā me te taha reo Māori, ko te eke o te kounga o te reo Māori i whakamahia atu. Mō te taha ki te kōrero tene tēnā, ka kite i te whanaketanga o te reo i roto i ngā kura, ānō hoki i te ia ia o ngā tamariki ki tō tātou reo. Ki te tirohia ki ngā āhuatanga o te rā, he maha ake, tokomaha ake ngā kaikōrero reo Māori i te rangi nei, Um, pērā, pērā ki te reo Pākehā, um, he ruarua noa iho i, te, i taua wāhanga. Nā reira, um, koina pea tētehi o ngā tino kounga o te rangi nei, kei te whanake haere te reo Māori i roto i ngā kura. Ei tā Kāwau, i mātai atu ki a Werawera, ki a Waka-pau-kaa, ki a Koangē, ki a Koiroro, ā, ki a Waka-ngā-au tae noa ki a Pono rāua ko Ō-onutanga. Ka waiaratia ake ēnei manu onengarau kia tīori nei. Ko tōku kaupapa, e kore e ora ai te reo Māori i te iwi Māori anake. Me aurora te waea a te motu whānui. Ā, kia kaua e tukua mā Māori mā anake te morimori i tō tātou reo, mā ngā Pākehā, mā te nui, mā te katoa o tātou. Covid is interrupting our tikanga Māori and our tikanga at our marae. Ei tā Ponga a Manukura i te wā a ngā pei te urunui, me auroa te wā i te reo Māori, ā, kia kaua e tuku ma Māori anake tō tātau reo e ora, ā, ko tā Rau e wakaita i ngā kōrero mō te oreore o te mate kōwiore ki runga i ā tātau marae. Ko tētahi o ngā kōrero nui i roto i tōku Kōrero. Ā, e kōrero ana mō te kaha o ā tātou tūpuna ki te mau tonu ki te reo, ture Pākehā o mua, me te waka tūranga o te Kura Kaupapa me ngā kōhanga reo. My kaupapa was about my journey to reclaim my reo starts with me, although in my kōrero I actually talked about how it doesn't start with me and how um to me it started with my tupuna and my pakeke and How they've laid down the foundations for me and enabled me to start my journey with reo. Ko te oranga o tō tātou reo e takoto ana i ngā ware mokopuna, kura kaupapa anō oki. Koia te kaupapa matua a Maikara. Ei tā Arapere Fraser, ko te wakaoki i te reo ki te ārero o te mokopuna mā te aro ki ngā rautaki pēnei i a Wakatipuranga 2000. Mōku, kia prakatihi, prakatihi, ā, kia aere ki ngā kuia koroua mā rātou e wai i te uara i mā mātou. Ko te kupu ā ki a Ponga ki te katoa, kai te unga pa ake te mātāpuna o tō tātou reo, wāea. I te aruru roa o te mate urutā, ku waka kore i ngā waka taetae ā-motu, ā, I te 28 tae atu ki te 30 o ngā rā o Epetema, ka waka wā i ngā kōrero ma runga ipurangi i Te Wanganui-ā-Tara. Aroha Broughton Pui, Te Reo o te Uru.
He wī, ka waka wā i wana. E Wēʻi, ka āā ki te whenua, ko koutou katoa tērā kei ngā manu tieri, ngā manu kōrero wāhine. Koutou ngā manu kākā, ngā manu kōrero tamatāne, i tū, ei matakano i, tuatahi mō ō koutou tupuna, mō ō koutou iwi mō ō koutou kārangarangatanga me ā koutou kura. I tae ake au me ēti o mātou o te reo o te uru tonu ki te whakarongo, ki te mātakitaki me te nui o te iwi. Kei reira te kounga, kei reira ngā ua taketake o ngā whakaaro e pono, e tūturu, e ngaau, E koa ngē, he tangi pāpouri, i rongo. Ko te tangi pāpouri ki ngā mate, kua riro atu nei. Ko koutou rā tērā e ngā manu tīeriorioro i tū ake ki te wāriki i ā koutou kōrero, ki te pāorooro i ā koutou kupu, me ngā kaupapa. Kounga, kounga, kounga katoa. Tēnā koutou. Nō reira katoa o koutou katoa, ko koutou katoa i toa i uaka. Heoti anō, ka tika kia aro atu rā, ki a koe te uri a Te Awatupua o Taranaki Oki ana e ngā kura Pong. Tēnā koe e nō, mōu i tū, mōu i wāri ki tā ora i ngā kupu Maharama, tō tū. Koia te take ka uri koe ei manu tieri, arā, manu kōrero waeine, ki te manu kura. Koinei ngā kupu taketake o runga i a Aotea. Nō reira, nā runga i tērā i te manu kura, me koutou katoa I kū, i uru atu, i ō atu ki tēnei kaupapa, te manu kōrero, tēnā rawa atu koutou. E, koa ngē te ngākau, te kite, i a koutou katoa. Nō reira, ko koutou tērā, e tama māi ine māi, whakaara i āke rā, ngā poupou o te ware o Taranaki, o Wanganui, me te mārama e kainamu ake nā, arā, koia ko te whakataetae ā-motu. Nō reira, koutou katoa i tū, me te ūnga i mātakitaki, i tautoko i roto i ngā marama, i roto i ngā tau, tēnei kaupapa, koia i ara ake ko te manu kōrero, anei rā, te kupu o te uru, me te reo o te uru e mihi ake nei. Ā, mai o te rohe o Te Āwera ki roto o Taranaki, ana ka piki ake au i te ara ki te rangi i te toi uarewa. Ana ka rewa rā ai au ma te Amokapua kia tae ake au ki wea ana ki te wā i e pikia nei ko Tūtaenui. Te Tūtae a nui a roto ana mai o te rangi tīkei, he wā i tāone e mōhiotia nei ko Mātene. Ea au i konei. Heoi anō, ko te kaupapa a te kupu o te uru i konei, arā, e titiro ake ana ki tēnei ware ou. Kua okona e ngā iwi nei o Ngā Wairiki rāua ko Ngā Tiapa, e tō rātou rūnanga. Ana, kua okona mai tēnei ware au ora, he ware au ora tēnei kua okona mai hei ua nui mō te iwi, ngā piringa me te āpori nui o tērā takiwā, kāti, kia mātai atu tātou.
Kua hokona te whare hauora ki te Tiriti o Stewart, kei te pokapū o te tāone iti o Mātene ki te rohe o Te Rangitīkei, e Te Rūnanga o Ngā Wairiki, Ngāti Apa. He whare hauora tēnei e āwhina atu i te tokomaha o ngā kainoho puta noa i te rohe, ā, ka mutu, ko Ngā Wairiki, Ngāti Apa, te ratonga hauora matua kei te Rangitīkei ināianei. Through our long involvement with Whānau Ora, we've built the relationship with the District Health Board and with

He ai ki a Grant Huaela, kua roa nei rātou e tuku i ō rātou ratonga hauora ki ngā hapori i raro i te kaupapa o Whānau Ora, heoi, he āhuatanga hou tēnei mā rātou. Yeah, definitely excited to take on this role on behalf of Southern Rangitīkei. Like you say, it does position us as quite a big player uh, in the health sector. You know, we've got a long track record of providing community health services and under the whānau ora model.

You know we're gonna hit it and just see what we can do with the doctor's surgery. Ko te wawata ia, kia iti noa iho ngā utu mō ngā ratonga hauora, kia kounga tonu te taumata o ngā mahi me ngā momo awhina, koirā te pae tata hei ngā tau e tū mai nei. One of the highlights of what we've done is we've, we've um, applied to have it registered as a very low cost access clinic, similar to Te Oranganui and Wanganui.

sort of nurse-led aspects of the practice, so nurse practitioners and nurse prescribers and these sorts of things. Um, so we're hoping that we can bring nurses up within the practice and that'll add to what we're able to provide to the local community in terms of service. Ka noho ko te ranga tupua hei pau manaaki i te whare hauora i te tiriti o Stewart, tai atu ki te wā ka whakaitia e te rūnanga ki te whakahaere i ngā wāhanga katoa o te whare hauora nei. Te mihimi te reo o te uru.
Mauri kei runga te mauri ērangi tēnei te mauri ka whakapiki tēnei te mauri ka whakakake ko te mauri rā tēnei o te ora e wāia nei e koutou ngā wairiki Ngāti Apa. Ai oranga pū, ai oranga painga nui mō te iwi nui tonu, wā nui tonu, āpori nui tonu. Ko koutou kei te manaaki taketake ake nei i tā koutou iwi. Ko koutou tēnei e titiro ake ana, e a, Te ua o te rengarenga hei wāngai pū atu. Kei runga i tērā au ka mihi, au ka mihi, Ngāti Apa Ngā Wairiki, tēnā koutou, whea noa i te kura o Kuraʻaupō. Maranga, maranga, maranga tū mai ki runga. Koia tēnei ko ngā pūrongo o tēnei wiki e tātou mā, i puta rere atu ki a koutou mā te reo o te uru tonu. Ki a koutou ngā kai tuku kōrero mai, Kei te ngākau ngā mihi e rere atu ana ki a koutou. Ki a koutou te hunga e mātakitaki mai nei, e tautoko mai nei, e rōnaki mai nei, ko taua aroha e rere āmiomio atu ana ki runga i a koutou hoki. Otirā anō kia tau pokina mai tātou ki ngā manaakitanga o te ao unauna. Ko te ao wairua tō tātou whiringa, nā runga i tērā, ā, i roto tonu i ngā mihi, ana ki a rātou mā kua wehe atu rā ki te pō, ka tika kia takitaki mihi atu ai au, ana ki tō tātou nei tumuaki o te Kingitanga. E koro ana rū, ko koe rā tērā kua oki atu rā ki te rāngai tumuaki. Kua oki ake rā ki ngā mana tapu o te pō. Koutou katoa ngā mate e rere, Aere, mo ia rarau mai ra. Otia no ra kei te puna o te Mangai Pao, tena koutou e tu tautoko nei, e tu nei hei pou Tungaroa mo tenei kaupapa ki runga, ki raro, ki waho ki roto, rire rire au, whai ma rire. Ko te reo te take.